Dyma ni, fideo wyth ar yr lôn unwaith eto, 'di dod i ddigwyddiad newydd, sbon Comic-Con Caer, i ddeifio'n ddwfn i ddiwylliant comics a'r bobl sy'n ei wneud o mor lliwgar. Dwi deud 'ni', yn ffodus 'di Daf ddim yma. Gormod i wneud, medda fo. Rhy brysur yn paratoi i symud i America! Os o'n i'm cymryd y piss, siŵr bod gynno fo ddigon i wneud. Mae sioia fel hyn wedi datblygu eitha dipyn yn y blynyddoedd diwetha. Mae nhw bellach yn ddigwyddiadau'r teulu cyfan, dim jyst i nerds fel Daf a fi. Byddwn ni'n cael golwg ar hynny i gyd, ond mae'n rhaid dal gafal ar be wnaeth roi genedigaeth i'r diwylliant mama lle cynta. Sna ddim trafodaeth o gomics yn gyflawn heb sôn am yr awdur Alan Moore. Gyn ol uffar o farf impressive, a mae'n meddwl bod o'n rhyw fath o ddewin, felly dach chi'n gwybod allwch chi drystio fo. O ran ei waith, wel, mae ganddo chi V for Vendetta, The League of Extraordinary Gentlemen, a hwn, Watchmen. Allwch chi ddarllen o achos bod o'n gofyn cwestiynau dwys am y natur ddynol, neu achos bod 'na ddyn mawr glas Efo i ben ôl allan. Fedrwch chi'm taflu thermal detonator mewn lle fel hyn heb daro rhywun di gwisgo fyny. Mae'r sîn cosplay yn rhan holl bwysig o unrhyw gonfensiwn gwerthu halen, a dim jyst ar gyfer cachiadau a giggles maen nhw'n gwneud hyn. Mae gen rhai yrfaoedd llewyrchus ar lefydd fel YouTube eraill yn symud mlaen i ddylunio gwisgoedd y glyfrau teledu a ffilmiau. Allwn ni ddim gadael i unrhyw drafodaeth am gomics fynd heb sôn am yr un nath ddechrau bob dim, Action Comics rhif un oedd ymddangosiad cyntaf Superman nôl yn 1938, ond dyw e ddim yn hawdd iawn i adio i'ch casgliad, nath 'na gopi werthu ddwy flynedd yn ôl am ddwy filiwn a hanner o bunnoedd. Beth yw hwnna mewn doleri? Be ti'n da ma?
Ti fod yn pacio? Oh shit! Tacsi!
Fedrwch chi'm disgwyl i ni yn fideoydd fynd unrhywle heb i gema a gropen i fyny. Mae yna gema retro yma, gema bwrdd, ac ardaloedd arbennig i chi chwarae gema cardiau fatha Magic the Gathering, Yu-Gi-Oh ac wrth gwrs, Pokemon. Dyna'r un efo Pikachu, ie? Clywed un gair arall a ma' llygodan melyn electric na eto. Dwi'n gaddo na gyma mor bell i fy ben ôl o. Gotta catch 'em all, gotta catch 'em all, llwyth o rala rwdins. Siwr bod rhaid i fi sôn am y comic nath gyflwyno fi i hyn i gyd, Preacher. Ella bo chi 'di gweld y gyfres deledu'n ddiweddar. Mae amdan bregethwr o Texas sy'n cael ei feddiannu gan bŵer dio'm yn ei ddallt ac yn cychwyn ar siwrne o wallgo ar ôl atebion. Siwrna hir. Ffwrdd o'i deulu a'i ffrindiau. So ni'n gyfarwydd? Dyna ni, Comicon Caer. Gobeithio bod chi wedi mwynhau, wedi cael gweld beth sydd ar gael. A gobeithio hefyd bod ni wedi profi bod y math yma o stwff, comics, gemau, gwisgo fyny, llygod bach melyn, annoying, i bawb, dim jyst nerds fatha Daf a fi. Gobeithio bod ni wedi ysbrydoli chi i godi controller neu gracio gêm fwrdd ar agor, neu ddod i sioe fel 'ma. Yn cost ddim, wel, lle gawn ni gyfle? lawr y lôn. Siŵr fes y Daf yn cytuno efo fi. Lle bynnag mae o.
So long, suckers.